Lubok lok wun wuri aah apwoyo wu kong ba apwoyo wu eno dong lubok lok me acel peny odug oko wan omyero wan opwo aah cukul ma otimo peny maber waneno result tye ka bino madong. kita boss minana wai penyo tum penyo tum lutino wa penyo tum penyo tum ah penyo tum ah rizal dugo rizal tika dugo ba man naka nen da winyo omera tut dong okato dong agengo nge peny me nwoya ni amoni o gulu citi timo peny maber Ee, kwon anga ma gutimo peny maber? Pien gin gin oyelogi peke. Hmm? Ah, lokke o dok ni amoni inwaya botgi kwica. Lyec. Eh, lyec obedo marac mada. Lyec obayo wi ot, ot gene ko, ot kwan ko, wi wi ot kwan weng obayo mito ki yamogi ki ngogi. Awac atut. atut. Atut dong wek anyera anyera. Tye jami ma timme. ma twero impacting kwan ki result me peny ki gin ango gin eno ni tye ento pe dong gituk ipoto ka gengo ngec eh dong igulu kenyu an awinyo ni cukul ma otimo maber en aye obedo Elcadai ma gitino awinyo onyono mere peny nyo bat first grade keken. Inen, awinyo bene ni kit gum bene improvement obedo madit kun bene anongo bene report ni mada ludiya min ludiya bene awinyo ocelo piny magwa pien gin dong omedo wel lutinogi lutinogi dong openyo wa i miya ba meno en ee PLE dong litino class abiro obedo awinyo dong miya capacity dong omedde woko toro awiny first grade en wa i miya kunu. Inen, man ni enone ni wan dwoko pwoc bot ineno ba an atimo dong kwedda ko lok ma anongo en aye ni cukul ma ineno otimo piny maber ni jami adek otime iye ni jo dul ma kiketogi ma en aye kilwongo ni pillars of education gutiyo kacel pola kare ineno dano poto ni nongo pila acel pe tye ka tic. Pila egoni weng omyero oti lawang acel me acel pila namba acel en aye latin kwan latin kwan munu jami ma en mito me kwane ni weng tye maber wek okonye okat piny namba aryo lanyodo, lanyodo tye nining mono ilok me kwan keto cwinye. ngiyo omwa, roto kor latin i gang kwan, goyo cim ki lapwony, timo gin ango? Ego ni pire tek ki dong namba adek lupwonye. Dong cukul-li en an apenyo pigi ni gitita ni Joni ego ni en obedo ka tic kare acelu lupwonye pe tye ka goyo betting i cawa me pwony. Ineno lupwonye gityeko i cukul lupwonye tye ka ngiyo kor lutino. En ginalem mo lwongo attention to detail oweko komedi ca ni ka dong lutino kato peny ma pe dong mistake man tango ko ya tango ko angeyo mere komedi ya actually watye ka nguru ki yomcwiny pien kodi kato madongo kit eni nongo dong odoko welo botwa ya. Nen ka ma dong onongo watye iye. Ineno ka ma onongo dong watye iye? Ma ka bene kome in iporo quality me first grade, ci iporo ki Central, en bene a wa ekweni eni pe dong ni ikwe tutwal ya pien pud man kome ca-ni wa it one step. One step eni pud wanongo first grade ma kilwongo ni quantity pe quality dong ka wan atye ka neno ni ka ma omyero lutinowa ocit iye tika imanyo ni cukul mogo calo smargi, kicubigi kunu, namugunga-gi, nabicuncagi joni eni gamo angwen. abic angwen abic angwen abic ci mwane eni ma pud gitye i low end of first grade-di apar acel apar kwon apar adek gini ni eni pud kunnu i cukul madongo ma gwani pud peya egamo gi iye ci not to burst your bubble kita leb mono waco kene en gikwer eno bene schools ni ego ni an wan loko na an ki lutela me gangi kwen ni guwaci no wan ba pud waneno ni quality wa pe tye maber meno ene ipyem ya ene ipyem kun pyem ikume inen wa eno ni en en dong pyem wa this year wamito wa improving both quantity and quality quality me kato meno lutino mapol tye ojunge woko ni jum i abicel angwen abic angwen mapol obed ka kenyo ci meno en lutino pole cito ki cukul mabeco cukul mabeco nongo lok otum ineno wa lubok lok dong Tye rijal mo ma wan abinongo pa latin mo ma anongo mere i intanet ci abolo i pacebuk nyakoni latin ca onongo nyinge Angel ci Angel aye onongo abongwena bongwena bongwena ci dong kilulo ki U dong man me Uganda-ni en aye dong Angel onongo dong kare ma an abolo Dano mukene ineno ko hmm. En litino en ma inen calo ma pud dong ming kom bedi-ni en aye dong gin ti gibibedo successful i anyim. Ci komedi debate mo ma dong ojemu i Facebook bota kenyo dong pat. Dul ti tye group pa jo kene ma waco ni poto ni eni jami weng is not about kwan jami weng is not about kwan.

Ka wun iwaco ni success dong poto calo kite naka yang Yecu bolo kede ki mana ki nga nga gini ki i polo wun dong lutinowu tye ogang we ka lutinowu tye gang ma dong wun iwaco ni pe dong gukwan ci aa lok kubbe wan oye ni gwok success dong bino gire kite ki gum gi nyo ki gin ango ange ento wun pud lutinowu tye i cukul dok bene lutinowu pe tye ka nongo yur ci wun wutye kany ka wacce ni aa gine lutino ma nongo yuni bene mogo en aye dok bedo successful ci wun kong wukwany lutinowu ki gang kwan ciling ma lunyodo tye ka culone i gang kwan cogi ciling en me cukul pici in tam ni lanyodo meme ma mito jolo yu i gange ee.

ento pe gibed ka gengo ngec jami me bwolo. Dok ayang Deliel Ocwara owaco kwede, owaco ni, Kombe dong peny odwogo eh, pe wawiny wun cukul mukene ka goyo cim i mega eh, eh, wapwoyo mada eh, nongo itye ka goyo cim eh, eh, jo ma jami ah wun ibal mwegi wapwoyowu mada komedicani wan omyero pwo lunyodo muteno kwot kwedwa. litinowa dong otimo peny maber mada i peny okato ni wanongo kumeri canga ni first grade acel aggregate thirteen pol pa litinowa wanongo aggregate division two wanongo litino apar wanongo division three wanongo litino miya acel litino i wanga otimo peny maber mada U dong wanongo gin pyerabic keken wan myero wapwol onyodo. Delil cwaro wai mega nongo mere cene me nono. Advert eno neni omyero giketi. Eh? You yang ifoyo. So en wun jo ni eno tye muka kere Facebook akeny ni o oh, lutino eno na latin ono you ni en abe bedo successful ko geno ngo. Wun wun lubanga mo. Ugik dong cwal lutino wuki gang kwan ka wun tye afoyo you ci de cwalo ko gang kwan ni ni, ni uceta confirming en you ne ni Pingo pe dong iwek dong wun dong wubed gang keken ki yubu ni? Hmm? Cukul fic komedi cani wele gwang gwang mo ma kani latin dok ci potoko ma dong onwongo klas o ki ryo ci dong irib curane. Cukul fic dano cul milion ni tam i tam milion adek latin opoto ma nyuto milion abicel latin dok opoti milion abongwen ci in tye bedo waye ni aa latin eni en aye bedo successful diki maja jal we wacana na mambo eh pe ginyep jemi ni eni ja pe ginyep ma dong lupwony ma alok kegi tye awaye ni wan pud we are not happy ci in ni gang gang in la nyodo ci wa latin eni we be successful jal we ci in dong in dong Lubolo, gin ma dong tye ba, wan omedde ki cuko cwiny lupwonye, cuko cwiny. An mere amiyo mere pwoc, cukul ma otimo maber wan opwoyo matek ada, omedde ki tic ma wun wutye ka tiyone-ni. Dok bene lunyodo myero wamedde ki tic matek me tyelo kor cukul, ineno. Ka kipenyi ni atye ka mito requirement me bukgi myero giwilgo gin ango, kong imi. eh dok bene amyero apwor mege because mege en aye oweko aneno piny eni dugu maber ni mege mon mon aye nongo tye ka ngiyo home work home work wan nongo tye eeh Arsenal eeh Man U eeh caa ni eno wan watye ga wapwor mon ba. Mon aye guriwa pi lutino eni. Dong aneno gitimo peny maber ni kare okene wa VD nongo mon aye tye ka cito iye ba. In nongo itye program-mi mo. Mm, Kare okene nongo itye ka yo gin opego dong nyim bar te bar ca dong mot. Mege dong ocito ka neno lutino. Lok tye ka kenyo ba gine girupo ba lunyodo weng ocilim lutino. Ka pe ocito wun weng kolon. Neno? kare okene eno ni en aye jami ma konyo ci wakur lok me S4 ka odugu gimede ki miyo kony ki lutino gimede ki miyo kony ki gang kwan ento gigik lok me bedo ka pwoyo piny ma dano otimo maraco woko gigiko woko eno ni pe tiyo kong kit eno ka poko lok.